Här President, mir soen déi Lénk Merci fir dës Aktualitéitsstonn. An eigentlech misste mer als Chamber bal all Woch esou eng Stonn zur Logementspolitik hunn, well déi Problematik fir immens vill Leit hei am Land vu Bedeitung ass, awer keng Besserung wierklech an Aussicht ass. Mee driwwer diskutéiere geet net duer, mir mussen och handelen. Wéi ech schonn dëse Mount a menger Ried zum Spezialfong vum Logement sot, d'Donkelziffer vu Leit, déi eng erschwénglech Wunneng brauchen, läit wahrscheinlech nach vill méi héich, wéi dat op de Waardelëschten ze erkennen ass. Während op der enger Säit d'Nofro un erschwéngleche Wunnraum fir d'Leit an d'Lut geet, muss op der anerer Säit feststellen, dass d'Offer u Wunnengen net nokënnt. A wéi déi Lénk an hirer Demande zu Recht schreiwen, sinn do Terrainen, déi een och kéint bebauen, an och Haiser oder Wunnengen, déi kéinte bewunnt ginn. Hei dierf een awer net de Feeler maachen an alles iwwert een Koup geheien, en Terraisbesëtzer ass net gläich wéi een aneren. De Staat ka legal net direkt higoen an all mobiliséierbaren Terrain zu Lëtzebuerg huelen a bebauen. Am Joer 2016 huet den Observatoire de l'habitat eng Etüd gemaach vum potentielle Foncier zu Lëtzebuerg. Hei geet eraus, datt d'ëffentlech Hand, also d'Gemengen, de Staat an d'ëffentlech Fonge ronn 6 Prozent vun de Baulücke Besëtzen. Dat sinn ëmmerhin 170 Hektar, also 1,7 Millioune Quadratmeter, déi fir bezuelbare Wunnraum kéinte gebraucht ginn. An hei wier meng Fro un de Minister, Wéi vill vun dësen Terraine sinn dann zënter 2016 effektiv scho bebaut ginn, wéi vill dovunner befannen sech am Bau an op wéi vill Terraine gouf nach guer näischt gemeet? Fir eis Piraten ass kloer, datt mer net dierfen ufänken, higoen als Staat de klenge Leit an dem Mëttelstand Terraine ewechzehuelen, fir souguer se ze enteegenen, fir ze bauen. Déi kleng Leit, déi en Terrain hunn, fir hir Kanner oder geierft hunn, déi sinn net de Problem. Ier mer un déi kleng Leit ginn, kommt, mir ginn d'Terrainen do huelen, wou se en masse sinn, do, wou déi grouss Firmen an de Leit mat groussem Portemonnaie, deenen, déi et net interesséiert, ob am Land engem gutt geet, mee just, wéi et hirem Portfolio geet, an déi, déi. Vill hunn an näischt wëlle ginn, ma déi besteiere mer all Joers a wann néideg ass, bis d'Terraine verkaf ginn. D'ëffentlech Hand muss weiderhin déi Terraine bebauen, déi se huet. Se muss Leit Perspektive ginn, mat engem soziale Wunnengsbau, deen um Salaire vun de Leit ugepasst ass. Zéng Euro de Meter carré si realistesch an déi muss de Staat kënnen garantéieren. A wann de Staat net genuch Terrainen huet, da muss de Staat se bei déi siche goen, wou se reng zur Spekulatioun halen. An dorënner ziele mir als Piraten och déi sëlleche Wunnengen duerch d'ganz Land, wou am Moment fir Bürosflächen oder aner Zwecker gebraucht ginn, wou awer op der anerer Säit d'Bürosraim alleguerten oder vill op den Zones commercialen dann eidel stinn. Dat ass e weidere Problem, wou mer als Chamber eis eng Kéier missten unhuelen, wéi et mat alleguerten ganz oft Appartementer oder och Haiser op eemol ass, wann do ganz fräi Beruffer oder soss iergendeppes déi ganz occupéieren, wou awer een e Logement kinnt dra maachen. Wann ech elo ganz spontan bei eis an der Gemeng denken, do fale mer der schonn direkt e puer an. Dat ass en Thema, wou d'Chamber sech eng Kéier misst unhuelen, ob een déi ganz Logementsflächen och fräi gëtt fir Firmen. Jo, natierlech kënnen déi en anere Präis ginn, wann en Haus verkaf gëtt, mee ob mer do net och ganz vill dem Logement vill Misär maachen. Merci.